Hmm, sista, menkɔ me nsɛm pa, meda ase bebree nso. Hmm. Mepakyɛ ɔsɔfo bi na na ɔdii m'anim sɛ ɔtɔ asase ama me. 2016 ɛna ɔsɛnde me friend request. Nyame anim ne kɔni, menim ne baabi a. Ɔsɛnde me friend request ɛna me accepte no. Hmm. Nti me acceptee no no na ɔstarte sɛ ɔrema me quotations wɔ messenger but na me responde to him. Na mepakyɛ before sɛ ne friend request no bɛba no na mewɔ Ghana afe na maba kurom ha bɛyɛ sɛ 2014 but na me ne bɛrima bi wɔ hɔ nti mbɛdwo kura yi mu nam se a one or two things bi ɔboa me nti mpɛ sɛ mede ne ba nti me try no kɔ nursing 2015 anyɛ ye ɛna maa no deɛ sika ma yɛ back ɔno no ɔdeɛ four thousand dollars ɛna ɔde ma yɛ back nti two thousand and fifteen ɛna mesan ɛtrae bio ɛno nso so koraa anyɛ ye ɛno nso maa no charge yɛ six thousand five hundred but uh, me nipa no na ɔyɛ ɔhɔhɔ nti me me babae nam se sɛnea me mewɔ kurom hɔ na mewɔ efie no ɛnde saa deɛ ɔno no mɛtena me hɔ no na rent ne biribiara ɛso atwa. Nti 2016 afe deɛ ɔbɛtena hɔ no ɛndɛ se ɔtena se problems nko ara na mete bi ɛna meka kyerɛ no sɛ me na mmoa bi a woboa me no ɛno nti na mepɛ sɛ me nso mema wo ho sɛ wiase deɛ nsa dwa nsa wɔ adware wɔ na wɔyɛ adware wɔ nti me nyi wo bɔni ayɛ na sɛ me a meyɛ ɔbaa no mabue makoma mu ama wo na sɛ wobɛyɛ saa deɛ a ɛneɛ na saa deɛ a ɛneɛ ɔmfiri me hɔ no na ɔntu na nsɛnsɛm no dɔɔso nsɛm bebree na ho sa mpakyɛ o me nso meyɛ nipa bi a ɛyɛ na mentumi nka m'asɛm nkyerɛ obi sɛ mɛka m'asɛm akyerɛ obi na ɛyɛ na mentumi nti na ɛhyɛ me mu nti sɔfo no bɛsɛ de me request saa na da bi ɔsɛ ne me quotation word of encouragement ɛna mo si daabi ɛna sɛ sɔfo deɛ ɛna maame nka me haw no nkyerɛ no nti sisa me responding no ɛwɔ messenger that very day no kora na me mebɛka masɛm akyerɛ no kora saa ɔno kora wɔ problem saa ɔno kora no ɛwɔ problem nti masɛm no kora no ɔde to nkyɛn ɛna ɔsateeɛ ɔsatee ne sɛ Ɔyɛ sɔfo, na ne Kɔlik sɔfo na ɛyɛ Auditor General a ɔwɔ Accra no. Na ɔne ne mmienu na wɔayɛ ɔsɔfo a. Afei deɛ aduru baabi a ɔno no aboa no wɔ mpaebɔ mu a yɛabɔ n'aba so no, ɔmfii ne biom. Nti nea ne ho akyerɛ no to the extent sɛ nea ɔbɛdi koraa no abɔ no. Nti nea nea ne nokorɛ ni, ɔkaa sɛ ɔyɛ sɔfo, na no nso menim sɛ Bible ka sɛ nea ɔka asɛmpa no odidi wɔ ne nsɛmpa ho nti no ɛna me nso that very day na na me maa no hundred dollars sɛ ɛna saa deɛ ɔngye na ɔfa ntɔ aduane menim ne baabia o mm. friend facebook menim ne baabia mm. hmm. mm. na ɔsa te sɛ ɔma me quotation na ɛyɛ yɛ saa nneɛma no nam sɛ bi ɔbɛyɛ nipa papa ɛna me sa te sɛ meka nneɛma nkanka no ɛde akyerɛ no nti ade kyeɛ no fam na ɔka kyerɛ me sɛ nyame ka kyerɛ no sɛ, Bɛɛma no ɔmmoa me, akwantuo no koraa no, mentwa so. Na ɛyɛ Nyame na ɛma a Kɔnɛsema no ɔkɔ apply visa a ɔnnya ɛmma no. Because Kɔnɛsema no ka kyerɛ m sɛ ɔapply sa ɔnnya ne visa, ɔkɔ a yɛmfa mma no. Nti meka wei nyinaa de kyerɛ no na sɔfo no bɛka kyerɛ m sɛ Nyame ayi akyerɛ no sɛ ɔnyɛ nipa papa na mpo meka so ntu firi me fie hɔ no koraa no. Ɔde me, ɔde me picture kɔ malam so ama malam no aka kyerɛ no sɛ ɔn ɔn ɔnsere me peta no ma ɛnyɛ ashes na ɔnhu ngu me fie hɔ na ɔmfiri hɔ na memmɛhu neɛ ɛbɛto na sɔfo deɛ ɔka bebree nti no aba ne saa no ɔsɛ ɔno no kɔ me kurom na ɔkɔyɛ akwankyerɛ ma me mm. ɛna meso yɛ me nso ɔka saa no meyɛ mu kyee me mede dii yɛm ka sɛ bia ɛyɛ ampa nti mefrɛ no maame nipa ahan ɛna the way obesi akasa aka nyamesɛm no sisa wofa wadwe nkɔ sɛ ɔyɛ nipa bɔne ni mm. nti nyame ani nokora ni mefrɛ me maame na mebɔ no amanneɛ na maame sɛ ɛwɔ mu saa deɛ nanso no ɔngye ndi nti no mesusu ɛmfa me werɛ nhyɛ mea no nkɔ me koto me maame deɛ Nea na meka no, na ɔndi bo mmoa me, enti ɛma me ne me maame kɔ abɛnya akasakasa. Sɛ na kyerɛ sɛ, sɛ ɔbaa no yɛ me biribi na mewu koraa no a, me maame, ɛbɛyɛ ne dɛ. Enti ɛma me ne maame kɔ abɛnya problems ne me sesa. Mm. Ɛna me ne asɔfo no ɛbɛkaa yɛ nti. Nti na ɛwɔ sɛ, mema asɔfo no sika. Na me ne sisters no si kaa asɔfo no adwene. Na sɛ ma kɔntu a metuiɛ no, na meyɛ adwuma de ma asɔfo no, na m'anim baa me ho so. Ɛno koraa no ankɔda nkyɛn. 2016 ɛna mekaa sɛ mepɛ sɛ metɔɔ asase wɔ ka so. Ɛna ɛna mesusu ho de kyerɛ no. Nti mesusu ho de kyerɛ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛbɔ ho mpaeɛ. Nti bɛyɛ sɛ three days time ɛna ɔfrɛ me na sɛ nyame se kasoa deɛ hɔ ne ɛnyɛ ɛma me. na m'abusuafoɔ ani di m'akyi paa. Na wɔyɛ new settlement bi wɔ Aburi ɛma aburokyerɛfoɔ mm. nti no ɔbɛkɔ akɔto bi wɔ ha de ama me ɛna me so megye esu sɛ yɛɔ mate nka mm. kyerɛ ne sɛ nea ɔnyɛ nkɔ awere ma me nti ɔfrɛ me na ɛna ɔsɛ ɛhɔ asase no yɛ two thousand dollars mm. ɛna msi ɔke sɛ two thousand dollars bi a saa time no so na me sika six thousand five na ɛkɔ bi kɔ ne se man last one hɔ no na wa promise me sɛ ɔde saa sika no bɛma me boyfriend no nti no ɔde ma na ɔbɛka kyerɛ me ɛna me si yo nti me nso me hunu sɛ ɛnyɛ ade a mede me boyfriend bɛba biom nti no me me ka kyerɛ me boyfriend ne sɛ manya new connection man a ɔpɛ sɛ ɔyɛ connection ma no nti ɔnkɔ no nkɔgye saa sika no Na mɛma no de akɔma saa kɔnɛsoma no. Wɔasɛm wɔ a meka no sisa. Mepatɔ sɔfo no na ɛma ma gye sa o. Mm. Sɛ na sɔfo no yɛ me. Aka ti sɛ sɛ bi mi mi adan. Wada no remote. Sɛ bi ɔbɛka bi na mi di akyi. Mm. Wada no remote. Aha. Ɔka sɛ kɔ. Tena sɛ na me tena se. Nti ampa so sɔfo no frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ okay ɔkɔ akɔhyia no. Na ɔne asɔfofoɔ mmienu nti ɔno ka ho atare. Ɛna ɔmo kɔ kɔhyia no ɔmo gye saa two thousand dollars no firi ne hɔ. Enti wɔgye firii ne hɔ no, ɛnna meka kyerɛɛ sɔfo no sɛ, Saa deɛ a, ɛnneɛ ɔmfa nkɔtɔ asase no bi ma me. Ɛnna ɔse, Yoo. Enti ɔkɔeɛ. Ne nyinaa mammɔ m'abusuani bi amanneɛ, me maame nnim, me papa, me nuanom, obiara nnim, because me bo afu wɔn, sɛ anka wɔn me yie ɔsɔfo no mmom na ɛpɛ me yie mm. ɔmo abusuafo deɛ ɔmo mpɛ mm. ah, mm. nti no sɔfo no bɛka kyerɛ me sɛ wakɔ akɔtɔ asase na nam si ɔke Ɛnna sɛ ɔkɔtɔ asase no a, ɛnna twa pikya fa ma me, menhwɛ edin a ɛwɔ krataa no so. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ, Aburu hene no se, ɔno deɛ, sɛ wotɔ n'asase a, ɔde bɛkɔ ɔse baabi, ɔse sɛ Ndɛnkyaw, mm. biribi saa, ɔmokɔe, bɛdi bɛɛ sɛ ansa na ɔde aba ɛnam sɛ ah saa ɔkaeɛ no m'adwen mu antene me deɛ but mesan gye diiɛ ɛnam so yio ɛna mbisa no sɛ nti no papers no maayɛ no mɛtumi atɔ eh, ahoyɛ agu so anaa mm. ɛna ɔse ane ɔhene no se mɛtumi ayɛ nyampɛ bia wɔ so ɛna msuo ɛna mema no ɛna meka kyerɛ no sɛ ɔmbisa sɛ ahoya ne double axle akɛseɛ kaa akɛseɛ no ɛne chippings eh, metɔ no tuutuu ɛbɛyɛ sɛn mm. ɛna ɔse yo ɛna ɔsan frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ tuutuu no nyinaa bɛyɛ fifty million ɛna mesan de ti million ɛde maa no nti bɛyɛ sɛ tu sɛ ɔnkɔtɔ ahwea ne mmoba no nti mu wɔ hɔ ɛna ɔfrɛ me sɛ wakɔ akɔtɔ ɛna ɔsan ka kyerɛ me sɛ ɔhene no sɛ baabi a masaase no wɔ no ɛɛ dɔkta bi aba abɛgye ɛhɔ no nso na sɛ baabi a memesi dan no akyirɛ no dɔkta no de hɔ bɛyɛ mɔɔkyere ɛna nam se a ɛde saa deɛ mentumi mentumi ne efunu ɛnsɛ bi nti ne sɛ saa deɛ a ɔka nti ɔhen no no aha na ɔma no baabi foforɔ nti mewɔ hɔ bio mu a na ɔsan frɛ no sesa ɔfrɛ no na ɔka kyerɛ m sɛ ɔhen no se ɛneɛ baabi foforɔ de bɛba me na gye sɛ ɔsan gye five hundred dollars

nkyɛmu mu a na ɛkɔ wura 2017 ne sɛ mpakyɛ o ne nyina akyi koraa no na every month biara no ɛsiane sɛ ɔsɛ ne ho kyiri na ɔnni sika no nti no every month biara mema ne sika every month bia papa yɛ a mayɛ pa asɔfo no de saa atua meka no mhm. every month bia mema sika later ka ɔbɛka kyerɛ me sɛ baabi ɔte no akra new town mm. ne fie wura rita no ɛtu no ɔti mm. ɔfrɛ me sisa nyame anim nokɔ ni sɔfo pa osu kyerɛ sɛ ɔsu ɔsu ankasa ɛna m sɛ ah ɛnti sisi a mesu no me sika mede bɛma ɔma kɔ ha ɛdan na wo nso se wo colleague ɛna ɛyɛ auditor general auditor general da ankasa bi biribi kakra wɔ ne nsam nti adan na ɔha ɛdan ma ɔna se sɛ auditor general ne na nya problem kakra ɛna m sɛ me sɛ mentumi nya sika ɛmfa ma sisi asɛ fa kɔ ha ɛdan nti sisi ɛbɛyɛ ne dɛn ɛna se wabɔ structure ɛwɔ baabi a ɔyɛ asɔre no wɔ Nima, Alaska, ɛhɔ baabi. Waba no apata. Nti no, ɛno koraa no, Nyankopɔn se, sɛnea ɔboae ma otwitwa gyee me no, nti anka ɔpɛ sɛ anka memfa saa wood na ɛnyɛ eh, pata no ɛdan na anka ɔnhyɛ mu saa. Sista, ɛna memaa no sika, Ghana sika, almost six million. Ɛna mede maa no. Nti na ayɛ sɛ wɔatumi ayɛ ɛnyɛ baabi ada. Mefiri sɛ ɔyɛ nyame nipa. Nti yɛwɔ mu a na meyɛ kɔntena sɛ yɛmfa kɔntena no nkɔ fie nti no ne yɛ di nkɔmmɔ na ɔka kyerɛ me sɛ saa kɔntena na ɛreba no me maame kɔntena no mɛsi ne nsam na ɔmbɔ mpa yɛ ngu so na wɔhu sɛ me maame akyiri ba ɛyɛ bayifoɔ na ɔmo na sɛ me mekɔ a na ɔmo kyɛ me tan ɛnam se ah saa ɔse ae ɛnam se yo Me kasa na kyɛ sɛ akwankyerɛ a wafa kɔɛ wakɔ kɔɛ no bɛyɛ sɛ three four times o nneɛma a matotɔ sika me sɛ yɛ sɛ yɛ ampa sɛ nya me maa me deɛ ne bu fuu me na ɔnkasa me ho because ɔkasa kyerɛ me a mentie me nua bi akasa kyerɛ me a mentie sɛ ɔsɔfo na mhm na saa nti me de nneɛma no ɛno nso bɛsi ne nsɛm a ɔde kɔeɛ no saa na ɔkɔɛ no wakɔ akɔhu me maame ne me papa ka kyerɛ m sɛ ɔpɛ sɛ ɔware me nti mewɔ ha na ne maame frɛ me na ɔse gifti na ɛdeɛ na meye adeɛ na ɛnyɛ bɛrima na de me tu kwan na sɛ bɛrima no tintim m'adwen me maame ka saa na mebu afu ɛna bisa sɛ na ma ɛdɛn ɛna sɛ sɔfo no ɔba ha na sɛ ɔkɔ a na ɔbɔ no ne maame bosea ɔbɔ no bosea sɛ ɔntua na bɛrima wei a ɔnyɛ adwuma no ɛdɛn na ɔbɛtumi ayɛ ade aboa me eh. a ɔba abɛware me ɛnam se a aware nsɛm so no ɔnka ahwɛ biribiara saa nso nkyerɛ me na ɔde nneɛma no baeɛ na ɔsɛ mɛyɛ akwankyɛn saa asɛm na ɔbɛkaeɛ ɛna maame se aane ɛnam se ɔke ɔdeɛ waka ma se na ne bosa na wabobɔ no so no mɛtua ama no ɛna ɛhɔ no so ɛfiri hɔ nti no mepakyɛ o nti ɛbaa asase ɛsɛm adeɛ no nso no Ɛna meka kyerɛɛ no sɛ, Ok, sɛ ɔhene no se yɛbɛtumi ayɛ biribi wɔ so a, berɛ a yɛn krataa no yɛnsa nkaeɛ deɛ a, ɛnna mepɛ sɛ metotɔ te sɛ wheelbarrow ne shovel ne trowel ne saa nneɛma nneɛma no. Mm-hmm. Metotɔ, mede sika maa no, maa no totɔ ne nyinaa nyɛ sɛ afe deɛ ɛɛ eh, kuro no so si yɛ anim obiara hɔ nti akɔba no sɛ ɔsɛ mesa han dan na yɛde saa nneɛma no nyinaa kɔgu ɛna me han ɛdan eh, one year ɛna ɔsɔ de nneɛma no nyinaa kɔgu mu nti no ne following month no ɛna meka sɛ sɛnea ɛhɔ no yɛ new site no hmm. ne nyina akyi nso no menhu no hwee o yɛ sɛ ɔka yaa na me so meyɛ me so mepɛ sɛ meyɛ adan no nti no because mpɛ sɛ meba meba fie nti na me so mede me sika ebi wɔ hɔ a ebi wɔ hɔ a mebrɛ no thousand five dollars ebi wɔ hɔ two thousand dollars ebi wɔ hɔ nsa thousand dollars hmm, na mede aba na wakɔ sesa. ɛfiri ma me pakyɛ aane nti meka sɛ ɔnkɔ me pakyɛ aane chop chop money mpo deɛ ɛno deɛ ɛyɛ separate sɛ mɛma ne thousand dollars a mm. mɛma ne thousand one na kyɛ sɛ mm. hundred dollars no yɛ ne dea ah. aha nti ne saa koraa no ɛna afei ɔde ne maame bɛka ho ɛna ne maame yare mm. ne maame da ha ɛna mse ah yɛka biribi akyɛ me so a mentie ɔka yɛ so a na mewɔ sika mede bɛma mene sika koraa me sesa na mene ne to no mako makɔdaadaa no abɔ no bosea na mede ama no. Afe deɛ kyɛ sɛ mehu baabi a m'adwene nam. Mm. Ɛwɔ mu ama san de ne ba bɛka ho mm. na sɛ me na mebɛhwɛ ɔno ne n'abusua. M'ani nyɛ ma aha. Awurade sisa mesrɛ mentie mɔmmoa me na menni ɔboafo bia mɔmmoa me sisi ano sɛ anka matumi asi ɛdan na anka mɛba fie sisi esan sɛ baabi ayɛ wɔ sisa yaayɛ na na biribi ayɛ basaa biribi ayɛ basaa afi deɛ ma ka nsensɛn mu oh. me maame kasa kyerɛ me ma nti ne sɛ mpa sɛ mom mboa me ne nyinaa akyi na meka sɛ sɛnea ɛhɔ no yɛ new site no ɛnɛ saa deɛ a mɛkɔ akɔtɔ tank last one no mm. yɛse kɛseɛ paa last ɛna meka sɛ deɛ ɔmbisa ma me na mentɔ no nkosua sɛnea ɛbɛyɛ a adwuma no kɔ so a wɔde nsuo ba a wɔanya baabi di agu mm. ɔkɔbae na ɔse ɛno no yɛ 32 million ɛwɔ factory hɔ ɛnam siyo sisa ɛnam de sika ma no ma no kɔtɔɔyɛ na kyerɛ sɛ ɛdan ho biribiara no matɔ mm. aka sɛ mede sika bɛkɔ na wɔn astate foundation no biribiara mm. na 2018 ɛna meka sɛ sɛnea menni ɔboafoɔ biara no mepɛ sɛ meyɛ yɛse eh, ghana ɔno a wo maame sɛ wo maame ka baabi a na papa ka baabi a anaasɛ wowɔ ba bi na pɛ sɛ woyɛ sɛ insurance sɛ biribi saa na wobɛtumi aha ayɛ de ama wo mepakyɛ ɛn ɛna meka sɛ mepɛ sɛ Me pastor ae. Ɛna me kaa sɛ saa deɛ me pɛ sɛ meyɛ bi ma me maame me papa ɛne me ba na ɔwɔ fie no mm. nti no ɔnkɔ no nkɔ yɛ nkɔ awɛsi ma no nti ɔbaae na ɔsɛ ɔmo nyinaa no ɛma nti yɛ one point seven one point seven ɛna maa no one year sika sista up to now no sɛ insurance sɛ ɛyɛ star insurance sɛ yɛ blue insurance sɛ yɛ hɔ insurance mini mm-hmm. na sɛ mɛmɛ deɛ no sɛ sika naa na ɔregye. yɛka biribi akyerɛ no a mente nti ne sika no na ɔgye nti 2019 mm. ɛna m'ani bɛbereɛ sɔfo bi ɛba ɛfiri us ɛna ɔbɛyɛ program wɔ ha mm. nti ɔbɛyɛ ɔhu mi na ka kyerɛ sɛ ɛwia obi te baabi a ɔkyinkyim sa gye sika ɔka nkurɔfoɔ na memfa ma agye ma na mebo kora ɛyɛ afo mm. nti mpaebɔ mpaebɔ kakra na m'ani baa me ho so ɛna hu sɛ ɛyɛ ampa saa na mpakyɛ excuse my language saa na akwaseade paa na mayɛ no oh, nti na ne ba no ho so na me maa me kɔɔ no hɔ mm. me kɔɔ no so ɛna nti na me ne ne nkasa te sɛ first nsɛnea ne yɛsi kasa no mm. afei deɛ ɔse ɔka kyerɛ me sɛ adika general ne se ɛɛ eh, nea wayɛ ama no no n'ani asɔ abɔ n'aba so nti no Eh, afe deɛ mema asase no ɔpɛ sɛ ɔde ma yɛsi kɔmpani bi wɔ ghana yɛfrɛ no yɛfrɛ mo manet ɔmo yɛ kɔmpani ɔmo si dan nti ɔde mema asase no akɔ ma manet foɔ sɛ ɔmo si dan no ma me ɛna am se ah na sɛ ɔde ta gyɛn a waboa no na sɛ ɔbɛboa wa ɛna adɛn na ɔno mmom nta asase na ɔnsi dan no na ɔmfa ma no afe deɛ mema asase no ɔbɛsi wɔ so Ɛna si o, ɛyɛ ampa na ɛno koraa no ɛno ni. Ɛna sɛ ne sɛ de video wɛ ne pictures de maa me. Nti sisa, auditor general paa ɔyɛ the whole Accra auditor general kɔ company kɛseɛ sɛ nti dan wɛ na ɔbɛtumi asi. Ah. Nti ɛde picture no maa me nam so ah. Nti na sɛbi sɛbi sɛbi o sɛbi sɛbi sɛbi mpatsɔ mo nfa nkyɛn mi mm. obi kura ɔtɔn bibi o dwom kura saa dan wei obesi a dan yɛ de ama company paa saa adeɛ wei Mm. ɛna meka kyɛn sɛ me deɛ meyɛ interested na deɛ a sika a mede ama no no masaase na mepɛ meka sɛ nsi dan nsi so ɛna me so mefa sika ma sɛ yɛnstate me nneɛma a masa gu so ne masaase ɛna mepɛ ase deɛ firi hɔ no ɛna mebɔ me maame ama no mehu sɛ daabi mehu sɛ nabaa bi na ɔdaadaa me na mefrɛ me maame afei deɛ mepaa ne maame akyɛw mefrɛ mpanimfoɔ baako mmienu bi na ɔmokɔpaa ɔmo akyɛw ne me nuanom ɛna ɔmo kɔɔ no so ɔmo frɛ no a na ɔmo frɛ no a ɔmfa ɔbɛfa nso a me maame aba akra three times ɔba hɔ biara ɔno kɔ frɛ no ɔsɛ ɔwɔ togo ɔwɔ nigeria ɔwɔ ɛha ɔwɔ ha me maame aba hɔ three times sɛ nneɛma mpo na mede bɛba sɛ ɔmfa nkɔ kora ɔmfa nkɔ laptop ɛne eh, phones sɛ ɔ- kyɛ sɛ ne nyinaa ɔmfa nkɔ sista gifti yɛ sista no sira mo sista gifti no sira mo sɔfo na ti no. paa sista gifti ma mi mu sɛ wasɛm wɔ wohyia ne facebook no wanka awaresɛm bi ankyerɛ o. mepakyɛ paa na mehyia no facebook a yɛdi nkɔmmɔ no mm. na ɔse waware awo baako na ɔbaa no ɔma no sika sɛ ɔmfa nkɔdi gya a na sika no ahye na sika no ahye. Afe deɛ ɔbɛ ɔ ɔbaa no de di amanfoɔ ka ɛna animguaseɛ nkwa na ɛde bu no. Ne nyinaa akyi koraa no, afe deɛ mmaa no yɛ ɛ ɔbaa no yɛ mmarimasɛm nti ɔpɛ sɛ ɔware me. Ɛna nso sɛ okay deɛ sɛ wobɛware me a mate. Nti afe deɛ mehwɛ nneɛma mu na meka kyerɛ sɛ na wobɛware obi a wofɛ bɛware wamu sɛ bio wonni baabi a wobɛda ɛno mpo deɛ anka ɛmfa ho. Mm. Na wode wo maame aba wode wo ma aba afe deɛ kyɛ sɛ because yɛ biribi ma no koraa na adeɛ no mehu baabi ɛkɔ nti menyɛ interested afei nso bible koraa ka sɛ woware gyae koraa no a ɛnyɛ sɛ wosan kɔ ware bio me nso so menwaree da nti ɛnyɛ afe na wowɔ gya wa mema wo mowɔ awareɛ akɔ asi me heaven kwan nti menyɛ interested nti mentumi nhu sɛ ɛno nti ɛna ɔmpɛ sɛ ɔde menni menni ɔteyɛ no na maware mekora meka kyɛn sɛ maware nti meka sɛ maware no ɛna Mefrɛ no a ɔmmfa, me maame frɛ no a ɔmmfa, mahyɛ ase a ɔmmfa ama me, mbibia kyɛ sɛ ɔsɛ dze me bibiara. Me nnhu no mpo. Obi afrɛ no a, sɛ obi frɛ no a, ɔbɛka kyerɛ sɛ, mm. ɔbɛka kyerɛ sɛ, okay, next week, next month, mɛkɔ akɔkyerɛ ɔdan no. Month no so papa ɔfrɛ no a ɔmmfa. Mm. saa from 2016 abɛsi nnɛ mehu me dan ho krataa mehu biribiaa kyɛ sɛ sika me sika a masɛn no mpo deɛ anka nea nea wadi ni deɛ ɔnni bi but mm. masaase no si ɛdeɛ kyɛ no ɛsiane sɛ sisi a sisa baabi a yɛwɔ sisi a no ɛnyɛ ɛnyɛ koraa ɛnam virus no aba nti no sɛ anka me me ɔanyɛ me saa na mewie mɛdan no pan a anka sisa maba fie mm. anka maba fie na na mo hyɛ aseɛ no nyinaa no ɛho koraa gift ma mimi sɛ wasɛm na mo hyɛ aseɛ no nyinaa no woanhunu biribiara sɛ sɔfo yi ntoro nko a na ɔtwa woɔ sista sɛ adeɛ kɔ mese sɔfo no sista mese ɛm sɛ ɛnyɛ sɛ ɛyɛ mese ɔmfiri nyame nti ɛm sɛ beginning no ɔbɛ sɛ ɛyɛ a na wama me direction sɛ nyankopɔn se menyɛ sei nti mentumi hu sɛ direction na ɔka sɛ menyɛ no ɛno na ɔde sɛ ma adwen a nti mete ha yi biribi a ɔbɛka bia na medi n'akyi so ɔtwa ntoro sɛ ɛyɛ asɛm papa menni nea ɔde ɔbɛka biara medi n'akyi nti me sista wɔ ɔwɔ ha kura pɔ me ne ne nya problem because ɔdɔ ba kaa m'asɛm mm-hmm. nti mehwɛ nneɛma wei ɛkɔ so a na kyɛ sɛ ɛnyɛ m'ania na wɔhyɛ nkɔm wɔahyɛ nkɔm bi wɔ w'abrabɔ ma ne baa mu anaa wa wanhyɛ nkɔm wɔ m'abrabɔ mu ka ma na mmɛ ba asɛm baako a ɔkaeɛ ne sɛ mm. ɔse bɛrima no a mm-hmm. na me ne no wɔ ghana no mo boyfriend no mm. ɛɛ ghana no ɔpɛ sɛ ɔku me na ɔpɛ sɛ ɔde me akɔm adwa ndisini ɛna nti me nso so menyɛɛ no bɔne mm. mebaeɛ no menim sɛ waboa me da nti mm. every month bia nso meso meyi meyɛ menyɛ nipa bɔne ni mm-hmm. nti sɛ biribi saa koraa na menyɛ hyerɛ sɛ nyankopɔn bɛma me nasi nti one day bi na mefirifiri ɛkɔ adwuma mehu ya no sɛ mekolapse mekorɔ so traffic no mm. mehu ya no sɛ ambulance yɛde me ato ambulance mu nti m'ani baa me ho so no Aha, nti ɛma mehu sɛ ɛne asɔfo no ka no ebia ɛyɛ ɛyɛ nokorɛ. Aha, ɛna ama megye ɛno so megye diiɛ because ɛɛ eh, sɛ asɔfo no aka sɛ sɛ me ex no pɛ sɛ oku me na sampa nso mete apɔ na mefiri adwuma efie ɛkɔ adwuma na prɛko pɛ ma collapse ama yɛde no akɔto ambulance mu di a ɛna ɛkyɛ sɛ me ex boyfriend na ɛyɛ me saa ɛna ɛno so ka ho ama megye no diiɛ. wokɔ hospital de asɛm ne ɛka kyerɛ o. a wode w'adwene kɔ hɔ yi. mekɔ hospital si ɔmo ka ɔmo anka ɔmo ka kyerɛ m sɛ i'm fine but ɛyɛ a me nsu ɛma me di me nsusu ɛnti me yɛ mu kɔm na me yɛ bi a mentaa mentaa medi medidi a medi fruit medi vegetables medi salad asa aha nso w'adwene ankɔ so ɛna wode w'adwene maa sɔfo sɛ o ɛneɛ ne neɛ mepakyɛ maa no sɛ ɛneɛ me ex boyfriend no ɛna ɛyɛ me sa afe sɔ sɛ bɛsɛ nkɔm sɛ me sista no a mene ne wɔ ha no ɔde aduro bɛgu aduane mu ama madi nti menyɛ kɛfo me sista yɛ aduane a ɛma menni ɛso me sista mene na ɔno a na ɛbɛfa me baeɛ ɔtɔ atareɛ ma me na yɛ pɛn me mu sɛ kura ɔtɔ atayɛ n'akyi mɛ mmiɛnsa ne me bibi a ɔbɛtɔ bi ɔtɔ bi ma me nti ɛma me hwɛ so nti ɛma me sisa kura me ne bɛnya problem ne ne kunu ne nyina ne kunu si ɔtɔfo sista asɛm a meka no ɛnyɛ asɛm ketewa o nti me sista na ɔha no me ne ne bɛnya problem me nua ne ɔmo ghana no me ne ɔmo bɛnya problem because ɔmo ko tia me me maame so yɛ bayifoɔ Hmm, nti wei nyinaa wɔde yɛɛ wɔ no wo sika sɛn ɛna ɛwɔ ne hɔ mpakyɛ yɛ meda ase sɛ meka sɛ mekakulati me sika ɛwɔ ne hɔ a bɛyɛ sɛ ten thousand dollars ba me me deɛ nyɛ wadi ne deɛ ɔne n'abusuafoɔ no adi ne deɛ Ɔmo ndi. Ba me sika a ɛwɔ asase no ne me insurance a meka sɛ ɛnyɛ maa me no ɛyɛ five thousand five hundred dollars. Mm, deɛ wɔde kyɛɛ no deɛ wɔde akyɛ no na mmom deɛ wɔpɛ sɛ wɔgye paa. Mede akyɛ no deɛ mede akyɛ no mepa kyɛ ae mepa kyɛ ae. Na wɔka sɛ wɔpa asase no bi so ama wo a ɛno so wobɛsom.

Mepatwɔ ɛna metɔɔ ɛmoba ne ahwea Ghana sika 50 million ɛna mm. metɔɔ tank kɛseɛ pa Ghana sika 32 million ansa na hubaro favo trowel metɔe atɔ asɔ metɔe atɔ sekan mm. ɛsa han dan sɛ afa ne nyinaa nkogum ɛne me insurance sika no na deɛ woyɛ ma asɔre no deɛ wode akyɛ wɔ mo mepata ɛn deɛ me deɛ mepata ae ɛno deɛ ɛne ɔyɛ ne nneɛma ma soa de akɔ sista ɛno po deɛ mede kyɛ no meka sɛ mepɛ kotu po a ɛba buru bɛsɛ fifteen thousand dollars bata no deɛ mede kyɛ no ba masaase ne me sɔrɔ sika no deɛ wafa ma ade deɛ ma me. okay yɛbɔ pini ɔsɔfo maafo na ɛyɛ ɛyɛ nsɛm bebree na na mepɛ sɛ mehu nsɛ. Sɛ asase no wa ɔde ɛɛ anwea no ne ɛyi no gu so a, wobɛsɔ mu anaa ɔde sika so ba a, wobɛsɔ mu. mepatwa ah mepatwa nea mobɛyɛ ama me biara no okay. nea mobɛ me na mede m'asɛm abɛdan mo sɛ momboa me sɛ abu m'abusuafo no aha nea mobɛyɛ a me nsa bɛka me biara no mm. magye. yate yate wei deɛ saa wei deɛ Rev. Asante, ɔno na ɛwɔ ha, Dɔkta mɛsesa ne nyinaa so ano, ne yɔnko sɔfo na ɛredi aborɔsɛm saa. Enti ɔno mede saa adeɛ wei nyinaa bɛsoa ne tiri na wahwɛ adɔ mu asukɔ nyinaa ɛde deɛ wɔm biara wɔde bɛkyerɛ ɛna ɔsaa bɛyɛ gaagaa kyerɛ wɔ hwɛ fie a me ne wo de bɛtena mu na na wonim sɛ ɔwɔ yere ɔwɔ yere o ɛndeɛ na menni ayere sɛ mpo deɛ na mennim ɔno deɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɛyere hmm. afa no no problem nti ɔmo ntɛm mu atete mepɛ me misa ne ma ne maame nso kora baa mu na menim sɛ sɛbi sɛbi mesrɛ mo abusuafoɔ no mesrɛ mo ɔmomfa nkyɛ me ɔbaatan bi wɔ hɔ yɛ ɔbaatan bɔne saa na baabi ɛdidi ne maame nso baa mu bi ɛdan no kora n'asase no kora mpo asɛm kora no meka kyerɛ ne maame ma ne maame ka kyerɛ m sɛ ɔbɛtu no fi baabi a ɔwɔ bia no na afisi a me maame frɛ ne maame kora wɔn fa ne maame no ntumi ɛba nzema sɛ ɔmo ba abɛhwɛ kundum ɔmo ma hyɛ bi da kyɛ sɛ nea me me mpɛ me maame mpɛ no nko na meyɛ yɛ sɛ me me kan sɛ bi a me maame ni sɛ. nana mo yɛ video call ɛnam na wayɛ mi nti mo yɛ video call no wɔn ho sɛ wɔn afɔ wɔn mo wɔn ho around sɛ. chick bi hyɛ hɔ. video call no ɔyɛ a ɔyɛ no wɔ asɔre dan because ɔda wɔ asɔre dan mu. ah okay. nti mi mpo mi nim sɛ ɔwɔ dan kora ɔdɛm mi mi mi deɛ mi nim sɛ ɔwɔ asɔre dan asɔre dan na ɔdɛm. Ɛwɔ Alaska, Mima. Okay. Eh, Sister Gifty, yɛbɛsa afrɛ wo biom. Yɛda wo ase pii. Sister, deɛ ɛbɛsi biara no, wobɛte yɛn nka. Why? sɛ yɛsɛ yɛ ma. mepa kyerɛ me nso meda mo ase bebree mesrɛ mo momboa me na menni ɔboafoɔ me maame ne me nuanom nyinaa pɔ me ɛnam ɔsɔfo no nti mesrɛ mo bebree. yɛte nti yɛbɛsa abɔ apene wo bi wae. mepa kyerɛ yɛ meda ase. Haa! M'ahwɛfoɔ, Sista Gifty wɔ Israel, ɔno na ɛde ne haw de baa yi. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛyɛ nsɛm bebree, nsɛm bebree, nsɛm bebree, nsɛm bebree. Na mebisa sɛ, yɛasɔfofoɔ yi a yɛgye wɔn di, yɛde yɛn ho nyinaa gu wɔn so yi, wɔka sɛ mpunuampunu, ɛnhye ɛnhye, sɛsei deɛ ɛde ade na wɔyɛ yei? Ɛdeɛn na ɔmo de yɛ yei? Mesrɛ mo oo, mom yɛnsua nyansa oo, momma yɛnsua nyansa. Na nyɛ hyɛnhyɛn nyinaa na ɛyɛ sika. Ebi nyɛ sɔfo, ebi nyɛ sɔfo. Yɛrekɔ na yɛakɔtie ɔsɔfo Maafo ne Na ah, ɛyɛ nsɛm bebree, ɛyɛ nsɛm bebree. Ɛha adwen, wotietie nsɛm a sɔfo mafo ka, na ɔba a wayi ne ho nyinaa ma woɔ, na wonim sɛ woyɛ sɔfo, woyɛ wobɛka nkuranhyɛ nsɛm akyerɛ no, na wɔsɔre a adwuma bi a ɔbɛyɛ biara na ɔde abrɛ wo, adwuma bi a ɔbɛyɛ biara na ɔde abrɛ wo, na yɛn soso yɛnsua nyansa kakra. na yɛnsua nyansa kakra na deɛ yɛbɛyɛ biara yɛde yɛn ho nyinaa to nnipa soɔ mesrɛ mo sɔfo ɔyɛ nipa sɔfo ɔyɛ nipa sɔfo ɔyɛ nipa nti mesrɛ mo ɛyɛ a yɛnhwɛ yɛn ho yie yɛntoto yɛn nneɛma yie yɛkɔtie sɔfo sɔfo picture da so sɔfo maafo n'anum asɛm Ne picture ɛda so. Montie deɛ Sɔfo Marfo kaeɛ. Ɛduruu mmerɛ bi a na Asa nneɛma asesa ama no nti, ɔmaa wɔn sika sɛ fa si fie. Ne nyina ara antumi amma so. Ɛnna wɔse, Ɔhia ne fie. Woantumi amfa. Efie no ama no koraa a, ne sika deɛ, ɛyɛ sɛ at least wotumi de yɛ dɛ, wode ma no. Ɛno ho na awieeɛ ama yɛafrɛ me. Nti nkyerɛmu kakra bi wɔ a wobɛtumi akyerɛ yi mu, ɛkwan da hɔ. Mm, okay. Ɛne sɛ, sɛnea wɔka no, bɛma ne bɛma na ɔbaa deɛ, Mohyɛ dwumadi ase bebree yɛ yɛn nsa. Nti during that time no na yɛn nyinaa yɛn mmienu nyinaa yɛsɛ yɛbɛyɛ biribi kakra. Nti we all put in our effort. And relationship deɛ nneɛma bebree kɔ mu. Yɛduru baabi no ɔno ne taking no ne way off. We taking the way off no na meyɛ sɛ okay no problem. If anything a Wɔ wo deɛ biaa bɛdim biaa no, I will have to return it to you. But I think she ended up na ɔbɛhunu wei afrɛ wo. Obi sɛ onim wo, woyɛ Facebook, woyɛ fraud, woyɛ deɛ, ɛsɛ bebree. Nti in fact, ɛyɛ very hurting paa. Because relationship deɛ, ɛwura mu a, nneɛma bebree na we put in. Nti no ɛyɛ honesty and I say we have to be honest to ourselves but for carrying it to say certain say we are not at a hurry for papa because the credit or catch will be no credit na free or idea bi na ɔbɛ suggest ama wa na ɔti ni ba ɔka different na obi asɔ na ɔka different na ɛha adwene nti ɛma me call off because ne kyɛ dankasa na ɛha me because ɔno ɔno ka sɛ ɔyɛ investi na nso me investi yɛ bi yɛ no nyinaa but ne nyinaa no mehu no sɛ nyinaa relationship na nkɔ sisɛm no ɛna ɛkɔba asa eti no the project ɛyɛ no ɛmɛ sɛ okay what I will do ni sɛ I will only refund wasaase ɛwɔ mu di ama wɔn yɛn nyinaa yɛ kɔn mu no deɛ fine mi deɛ mi yɛ bɛrima I don't care wɔn a yɛ ɔbaa wɔde nam sɛ wɔyɛ wei wɔyɛ wei wɔyɛ wei eti sɛ ɛna otumi ka ɔka sɛ ɔne mi libi settle down ne adeadeɛ a.

na that is uh, the, the end of it okay uh, yeah. uh, uh, mene asɔfo um, sɛ dɛm de kan bɔ mede nkyerɛ wo no um, ababaawa no kyerɛ sɛ uh, ɔfa wo sɛ papa na wɔde sika ma wo sɛ fa si efie ɛna fa ma no na mmom no ɔno no side no wankyerɛ yɛ mu sɛ monya relationship bi saa na sɛ na bɛtumi akyerɛ me mu kakra wɔ ha Wamfa me sɛ papa. Ɔno sɛ ɔfa me sɛ papa. Papa, yeah. As a spiritual father, biribi saa. Wanka no korɛ. Wanka no korɛ ankyerɛ mu. Me maame mu nyinaa, ne papa nyinaa, they know everything. Nti na sɛ sɛ mete aseɛ yi a bɛyɛ sɛ obi a wɔne ne tete sɛ mpena anaasɛ awareɛ, nyɛ saa? na okay na de ɛne na ma obi a committee ne ho so okay we want to do something down na ɛba sɛ ɔsɛ ɔba down a we live in that okay okay a whole lot a whole lot but ɔno afa only that we rent down no then I'm keka different thing but all the same no ɛnyɛ problem because mmaa de bi kan relationship no wɔn ofiri mu a they want to mpaboa kɔ ɔbɛsɛ ɔfa kɔ. But you know, this is what made me decide on my side. Say, What I can do my part is to refund the land to her and that is all. Ɔde videos bi akyerɛ yɛn ɛwɔ ɛha kyerɛ sɛ asase no ɛso no na ɔsɛ ɛdan a wɔyɛ voice ne video bi de kɔmaa no mpakyɛ ɔno nso sɛn na abɛkyerɛ mu kakra fa. Yeah. Videos a ɔde maa biara no, sɛ ɛyɛ pɛtɛn, ɛyɛ asase video deɛ a, ɛnna ɛsiane teɛ. Eh, because wo picture w'ankasa na na ogyina so ɛne one eh, guy bi ka wo ho, menim sɛ, yeah. Na ɛno no ɛyɛ ɛyɛ de asase saa, ɛyɛ mo asase no anaasɛ ɛnyɛ? Ah, ɛno yɛ me me project a ɛwɔ dodo a. Ah. Na ɛno na ɛyɛ ɔno no deɛ anaasɛ? Da ɛno na ɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ bi wɔ so. Nti one of the day I went on I told sɛ mewɔ ɔso me ne me mma so kɔ kura wɔ so po ne ade. Okay, sɛsɛ ya no, ɔka asɛm bi kyerɛ Akua, menim Akua, ɔsɛ ne problem ne sɛ. Sɔfo mebakyɛ wo, ɔse ne problem ne sɛ, ɔmo hyɛ asɔre ase no, ɔde sika ne ɛyi bebree boa wo. Mpakyɛw sɛ ɛno deɛ ɛyɛ ampa anaa ɛnyɛ ampa? Ɛdeɛ ɛno no ɛna obi nyinaa yɛkɔ na o oh, maame mepɛ sɛ meyɛ biribi si o oh, gye wei fa support wo deɛ wo a then there are a lot of things when tam ka sɛ a lot of things went through it yɛn nyinaa we support yɛ ho bebree nti ɔno deɛ na meka sɛ ɔno no deɛ ɔkɔm no na ɔbɛhyɛ me certain angles maame sika sɛ gye si asaase si deɛ mekasa mdeɛ ma sɔre da Mm, but every, every month be an hour bro bibi kaka. Yeah, we every month. So ma opa, no ko me am ka se, bitumi tu ana mo bebre aye dia na fe wa support kaka so go. Wo bi we kaka na fa temp TNT fa support ho. You go buka bi ma me ana me dem. Me ho bebre ma e bi ni a o mo a o na na de we support ho. Nti. Nneɛma ba, wɔtumi de nneɛma ba mɛkɔfa mede kɔ nzema bi anadwo midnight ne adeɛ lot a lot bebree sɛ wɔka sɛ ɔka biribi a ɔnka ne yie ne obi kyerɛ mu asɔpɔtɔ bi a deɛ wokan deɛ abc de bɛrɛ ɔka no wataa na owie. nti mo hyehyɛ aware anaa. yɛhyehyɛ yɛte sɛ bi te sɛ biribi a ɛka sɛ kora sɛ ɔbɛba daa wanka yɛbɛwie deɛ aka biara.

Nkra-nkra yi, nkranhyɛ mu, eduru baabi koraa no, na ɔkɔ asɛ membra Israel, ɔyawɛ. I have to fight with an agent bi wɔ sikasɛm ho. Am sɛ, bebree. Eh, deɛ ehia ne sɛ neɛ me no, ama nyame a ɔhata so nim akoma mu. That what I propose ne sɛ, n'asase na ne nsa bɛka wo mu, and that is all. Mm, nti sika sɛn na wohwɛ a wɔde brɛɛ wo? Mm, Actually no asase no ankasa na ɛtɔ no 120 plus. Mm. And then bɛka sɛ ɛhɔ nkɔmɔ nkɔmɔ nkɔmɔ roughly by calculator na ka sɛ bɛyɛ 200 deɛ. Bɛhyɛ mu on that project sɛ ɛpɛ sɛ biribi no yɛ settle down. Mm, nti wohwɛ a ne sika 200 million. 200 220 deɛ roughly. Mm. Enti sesei ɛdeɛn na wobɛyɛ ama no ama n'asom adwo no wo na wo so w'asom adwo wo? N'asase na meyɛ sɛ mereplesi ama no. Asase? Asase na meyɛ sɛ mereplesi ɔno no deɛ mene na metumi de ama no wɔm because yɛba yɛkɔ ntɛm sɛ yɛyɛ project nti wofiri mu a nipa na ɔtwe ho firi mu a woti na ate but me I don't want it in that way. na meyɛ sɛ okay the only thing a mɛtumi ayɛ de ama no honestly sɛ mɛ return one plot ama no. Mm, na plot no yɛ how many plot? Ɛ wa na me nti ameka sɛ me meyɛ sɛ ba the plot side of it no mɛ return ama no. Nti dabɛn na wode bɛma no hyɛ yɛ. Actually no Sika sikasɛm ne ade bi nti no, I will have to sit down with my agencies no because metɔ wɔ estate fɔ hɔ. Nti me na wɔn bɛtena ase. Ɛyɛ nti ɛ ɛ earlier on no meka kyerɛ wɔn sɛ mmere so aplot na mebɛgyeɛ na mɛretɛn ne ma di namba bi. Na namba no wɔn afrɛ namba no wɔn na wɔn adede na wɔn hand over ma wɔn. Ɛtɔ sɛ me me me meyɛ settlement bi also ka wɔn wɔn. Ɛno nti na mɛtɔ ke sɛ I will do it on my own at the right time ma frɛ n'abusuafo a represent ama wɔn. Eh, time bɛn because at the right time mehunu sɛ dabrɛ akyekyɛ wohu sɛ wo ne obi yɛ adeɛ a na wopɛ sɛ wode wo ho a na wopɛ sɛ nneɛma waso mu dwo wɔ na biribi ɛfiri wo so a yɛnantenante saa dua a ɛbɛwɔ w'ani deɛ na watu aseɛ yɛntwa so wata sɛ sesei sɛ wo so wo ne wo ho ka ni moaka abom anaa meboa nti woware no a ɛnyɛ yie nti adɛn nti na wontumi settle ne down because na wo ne wo ho sɛ ɔkyena aha adekyea aha na wonkɔ so nyɛ wo nyame adwuma te sɛ adeɛ bɛkye bia problem wɔ ha adeɛ bɛkye problem wɔ ha adɛn na wonyɛ no saa animanimu yɛ a

One and half year ni ana two years yeah. ni. Na mi sɛ ɛkɔ two years ɛtɛ so roughly let's say one and half. Two, two years nti mi mi srɛ wo pastor adɛ na wo nyɛ biribi wo nkeka ho kakra na wo because sɛ yɛ bi etu mu akyɛ yɛ bi asɔre tu mu akyɛ ɛɛ eh, sɛ sɛ yɛ bi asɔre atum yɛ bi etu mu so akyɛ ɛna wo so a wo nim sɛ sɛ sɛ no deɛ mo de mo sika kɔ hyɛ mu no ayɛ wo deɛ sɛ sɛ.

eh, estate foɔ no na no ade ɔmo yɛ biribiara no uh, settlement bɛ na wɔyɛ ama estate foɔ no ɔsɛ metie sika bi mu ɔmo sɛn almost three thousand five hundred nti adɛn na wɔn ayɛ ne wɔn ndeli na wɔn yɛ nhunu nsɛ yɛbɛtua ama wɔn na yɛafa yɛ adeɛ okay ɛne yɛ sɛ ɔma mbɛyɛ one month na me me ba dan wa me bɛhwɛ na me na ɔmo ka na mpakyɛ ɔwɔ hefa na ɔsum Mm, nti wobɛba down da bɛn? Ebi a mɛkɔ mɛkyɛ one month pama yɛdii sɛ no wie koraa mpo no ebi a mɛtumi ahu sɛ mɛma. Eh, because sɛdeɛ eh, sɔfo wo kekɛn eh, nyame anim nie yɛmfa yie ntua yie so na yɛmfa nokorɛ ɛnto baabi a nokorɛ da sɛ adeɛ no wo ho nyɛ nkɔtena mu deɛ a adɛn na womfa n'adeɛ nyɛ de ɛma no na asomdue ma Sɛ woate aseɛ? Ɛna me nso menim sɛ asase deɛ wontɔɔeɛ a wontumi nyɛ so biribi anaa meboa? Na wonwie a wontumi nyɛ ho hwee. Yes, nti it means moatɔ. Wohwɛ video yi a wode sɛndee no a wogyina so wokyerɛkyerɛ yi a, it means moatɔ a moahyɛ aseɛ ɛyi asi biribi yɛ dɛn ɛwɔ soɔ. Nti wo deɛ ma nokorɛ nyɛ adwuma. O oh, ebi a ɛhɔ no deɛ me na masiesie nti mafa. nti mepɛ sɛ metɔ foforɔ ma no wate aseɛ ahɛn why wɔn mu dɛm mpakyɛ no oh ebi aha no ma ma si awie nti me me na me me me de me sika hyɛ mu nti me nfa ma no nti ɔno ne deɛ ne deɛ mepamokyɛw me di ho dwuma me de bɛba da sei anaa da sei yɛbɛdi ho nkɔmɔ ɛsene sɛ asɛ ɛbɛyɛ ɛɛ nantwibini a a ɛɛ ne mu na wo na aseɛ ne so pakyaa anaa bɛmɛ na nhu deɛ meka yi. nti no yɛndi sɛ yɛdi sɛ no wie a emu mepakyɛ ɔmema wo two question mepakyɛ emu deɛ ɛhe a. Sɛ sɛ. Sɛ wes. Sɛ wes ma kasa mi ade ɔma dwem sɛ bɛyɛ polisi na sas na ma no. Ɛhɛn it means baako no deɛ wayɛ wafa. Ọba oh. oh, mato bi dedaada ma na awie kura kasa na mɛka sɛ na meyɛ sɛfɛ mɛpɛ sɛ mewia nam dɛma no. Nti baako ne deɛ wayɛ atene mu nti wei na wotɔ bi ama no mepatɔ meboa. Matɔ kura wie. Ahan nti wotɔ bi ama no

Na sɛ directly with mo ne agent fɔ no mede mo ma mo ne wɔn bɛ dele na mo ma de. Mm, well, yeah, oh, oh, twa man, the asia ni agent, be any asim bium, say, say, na, yeah, yeah, yeah. What, what, or what, yeah, they. But what's it? They say, me to waste it for, for them to know, say, na, na, nipa na, me to man, nipa na, hon, kofu, ninti, ono, mondelia. Then wɔn nso no wɔn atoa so wɔ hɔ na deɛ obi wɔn ma ho ate. Ɛɛ sɛ ɛyɛ sɛ wotua na woyɛ wo biribiara wie. Eti wo wotua wie wo biribiara sese deɛ ɛnyɛ wɔn asɛm bio. Ɛyɛ wo wasɛm. Aha nti mepaakyɛw sɛdeɛ wasi aka no mepaakyɛw yɛ ne saa mepaakyɛw wɔ asɔre ɛwɔ hefa. Ɛwɔ Nima. Ɛwɔ Nima asɔre ne din de sɛ. Christian Covenant. Yoo, mɛba abɛsra wo da koro. Mm, mepa kyɛw. Namba bɛn na mehia mo a mefa mfrɛ mo? Ah, namba no yɛbɛsa de afrɛ wo sisie, wohia wafrɛ. Okay. Mm. Na mesrɛ wo ma nokorɛ nyɛ nokorɛ, why? Mate. Mm, meda ase pii. Meda mo ase nso. Yɛbɛsa afrɛ wo akyiri. Ah, oh, good. Mo ahwɛfoɔ hmm ɛyɛ asɛm oo. Pastor John Mafo na motee ne nka no. Hmm Mahwɛfoɔ monhwɛ fie no ayi yɛde toto so monhwɛ efie no a otwa de kɔ maa ɔbaa no a wafa efie no wafa efie no egu so ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm ogyina so o hwɛ deɛ meyɛ Hwɛ deɛ meyɛ. Wo ba a wonni wonni wonni haw. Hwɛ deɛ meyɛ. Ɛna ɔde fie no ara ɔde ɔ ɔ ɔ ɔde ma no ɔde ma no saa na ɔno nso so wɔ abɛtɛ onim sɛ wanya nipa papa onwan nwoma ɔde adura ne ho esu mu ɛna adidi nipa bi tirim mama nyame dwuma ayɛ dendeenden. wonnya aboafoɔ koraa na waboa wo ɛna mama asɔfoɔ papafoɔ no ɛrebrɛ ɛna bɔnefoɔ no ɛredi yie sɛ wahunu hwɛ efie a wɔde ɛde ma ɛkyerɛ no wɔ meyɛ sei ɛde ama wo meyɛ sei nam de ama wo hmm. ɛyɛ asɛm o wasan ayere no ho abɔ n'asɔre baabi ɛwɔ nyinaa yɛbɛkɔ akɔsra no yɛyɛ ne bra bere no yɛni abere sɛ ɛyi no Koto mogya no. Hwɛ! He! Yɛbɛkɔ, na yɛakɔ, na yɛakɔ. Ɔbaa ntumi mmrɛ saa sei na barima wo mmɛdi. Egu so, efie no gugu so. Egugu so. Monhwɛ, egugu so. Grow, fa gu so ma wɔn, why? Mm-hmm. Hmm. Ɔde gu so. Ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛden, ɛden, ɛden, awerɛho, awerɛho. W'awerɛho sɛ nnipa bɛbrɛ sei ara na wɔma no ne ne nsa si fam sei? Awerɛho. Ha! Hmm. Ɛde, ɛde, ɛde, ɛde. Pastor John, ɛkwan a wode ɔbaa yi afa so yi, ɛde. Ha! Hmm. Nanso yɛbɛn dɛn? Ne nyinaa yɛ nyansasua. Yɛsua deɛ afiri mu. Yɛsua deɛ afiri mu. yɛsua deɛ afiri mu nti wo so sua wo deɛ afiri mu gye wo deɛ afiri mu pictures no gu so wei na ɔde sɛnde maa ɔbaa no metwa me ho akɔ aba reverend wɔ ha wei deɛ ne yɔnko sɔfo sɛ maka akyerɛ me sɛ masesa agu ne tiri so wei deɛ wɔammrɛ mahwɛfoɔ a mohwɛ no spiritus tv wɔammrɛ mo wɔanteki ahyɛ na mese gyae mɛma mo kwan mo a momɛsɔ ne mu monsɔ ne mu mede ne namba koraa bɛsa ato dwa ama moaha ne mmɔɔ because adeɛ wei deɛ ɔno ara yɔnko sɔfo ɛna wasesa wama adwuma no ayɛ dendenden saa ɔno nti ɔno ara na ɛbɛyɛ ho adwuma ɛnɛ mese ɛnɛ ɔno ankasa no asɛm no abɔ ne pusa ama no akɔmaa wakɔma asi metwa me ho na makɔ aba meba Reverend Asante wa meda mo ase wohaw ne sɛn wohaw ne sɛn asɛm bɛn na ato wo asɛm bɛn na ɛtetee woɔ asɛm bɛn na ɛyɛ wo sɛ kɔhyɛ wo ho akɔ asɛm bi asi wɔ abusua mu a ne kana yɛ kana asɛm bɛn na wo kunu de ato wo soɔ asɛm bɛn na wo yere de ato wo soɔ Obi se ɔde wo bɛkɔ abrokyire, wagye wo sika, wamfa wo ankɔ. Asɛm bɛn na ɛyɛ wo sɛ fa sekan wɔ wo ho? Asɛm bɛn na ɛyɛ wo sɛ koko nipa no koraa? Me nua, ɛnha wo ho wate? Asɛm biara nni hɔ a yɛde sekan twitwa mu. Enti na me, Nana Akua. Pastor CO. Mensah. Mede me haw nie dwumadie ɛrebrɛ mo. Firi Dwoada kɔsi Fiada biara ɛwɔ Spiritus TV. Ɛhɔ na me, Nana Akua. Mebɛtena ase ne abooboo wo nsɛm mu nim neɛ pɛ ne kɔmɛsi berɛ paa. Moakɔ Abadepa Spiritus TV, Rev. Wɔ ha. Rev. Asɛm no na yɛahwie agu hɔ yi. Ɛnnɛ nso wo ho ayɛ fɛ dodo. Yeah. Mm. Mm. Mm.

ne mmuaeɛ no ho, na ɔse ɔwɔ n'asɔfoɔ, n'adiyifoɔ, n'asɛmpakafoɔ wɔ hɔ. Enti sometimes nnipa bebree tumi frɛ oh wei yɛ sɔfo wei yɛ sɔfo ɔnyɛ sɔfo o hwɛ wohwɛ ne video no a baabi a wɔn kɔ asase no so no a ɔne n'adanfo sɔfo bi mm. ɛhɔ na wɔn ka tons ɛdeɛ oh. nie na eh, tons no sɛn na ɛteɛ koraa ɛho sɛ dabi a meka sɛ ɛnkyerɛkyerɛ bible sɛ nimdeɛ a me man ni nti no mm-hmm. ɔbɛyera mm-hmm. sista no deɛ di kan mm. ɔyɛ n'aduro ɔyɛ gifti aduro mm. ɔyɛ gifti ɔsafa gifti mm. deɛ di kan sɛ wotie gifti asɛm a mm-hmm. ɔse adeɛ bi a ɔbɛka bia na mede akyire afei na me ne mabusua ni biara ntam ate Nkurow din barima a na anka ɛyɛ sɛ Gifty bɛware no no. Hwɛ o, ohuu, hwɛ, ma me nka nkyerɛ wo, wohu sɛ me ne wo kasa, me se yɛnkɔ nkɔfa barima mfiri abɔnten mfa ne mma ɛredi nturom. Facebook yiaa yi, Facebook yiaa yi, ɛna nkurɔfoɔ ɛreza nkurɔfoɔ, ɛhɔ ara na nkurɔfoɔ se wɔn yɛ asɔfo, malamfoɔ wɔ hɔ, asɔfo wɔ hɔ, ɔkɔtfoɔ wɔ hɔ, nnipa ma n'ani mmie. Facebook yɛ fa sɔfo wɔ Facebook. wɔbrɛ a wonnim ne baabiaa da no meka kyerɛ wo sɛ facebook ansa na bɛfɔ bi facebook no deɛ di kan hwehwɛ ne background hwehwɛ ne namfofoɔ hwehwɛ ne nsɛm ɔde toɔ hwehwɛ sɛdeɛ ɔteɛ na hwehwɛ ne nkyi yɛfa adamfoɔ wɔ abrɛ yɛnim adamfoɔ ɛnyɛ ɔfiti yɛ ano afɔ obi adamfoɔ Maame ka asɛm kyerɛ ɔkwi a mm. ɔnyɛ sɔfo na kɔ so aka saa sɛ wɔnyɛ sɔfo. Wabi asɔre yi o. Ah, maame ka asɛm kyerɛ o. Nkɔfo gu mu o. Hwɛ maame nkyerɛ wɔ adeɛ bi. Minima aberanteɛ bi. Mm. Sɔ asɔre bi mi mmɔ ne dini. Mm-hmm. Ne papa na na ɛkɔm. Papa ne wuyi na akɔm ne fa aberanteɛ no. Mm-hmm. Ɔkɔ papa bi hɔ nom. Papa ne sɛ ɛyɛ akɔm. Ɔsi ne saa na ti di a mede bɛyɛ asɔre. Ɛnɛ nipa gu mu bebree. Mm. Bɛyifoɔ ho adeɛ hyɛ nkɔm. Okay. kɔnfoɔ hu adeɛ sɛ nkɔm mm, malam bɛhu adeɛ mm. obi a wɔne bɔne bɛhu adeɛ mm-hmm. sɔfo a yɛ nyame honhom mm. ɛwɔ ne so ɔbɛhu adeɛ ɛnsonsoeɛ mm. dɛm ɛnsonsoeɛ dɛm ɛniyɛ bɛɛ dɛ hunu bible sɛ by, by their fruit wɔn aba ɛna mode bɛhu wɔm ɛna bible sɛ Nyame asɛm. Mm. Hwɛ, wɔ se, da biara meka, mepɛ mpaebɔ. Mm. Nanso, mpaebɔ mma wo ho nyɛ dini o. Mm. Bible sɛ, you can get the power. Ɛnyɛ fɛ na ɛnya tumi firi. Yɛnya tumi firi Nyame asɛm mu. Wɔ se, when the power comes, by the power no, ɛba afiri Nyame asɛm mu. Ɔmo nsua Nyame asɛm. Ah, ɛno so ne yɛntumi nsua yi. Ɔmo nsua Nyame asɛm. Akwadworɔ, eh. akwadworɔ, ka biribi kyerɛ me. Ah. Sɔfo deɛ na ahu yɛ, ah. ɛdeɛ na Nyame se. Mm. Nyame se, sesa w'abrabɔ, sesa w'abrabɔ, na sua twerɛsɛm. Woanya mmerɛ ma ho, na sua twerɛsɛm. Saa na Nyame ka. Na wahwɛ. ɔkɔ adwuma yi a ɔkɔbu hwii yɛ yi. Na maame ka asɛm kyerɛ no, deɛ nti a ɔkɔ adwuma ɔkɔbu hwii yɛ no, wohu sɛ ɔbusaa no? Ɔnnidi. Enti sɛ nipadua no nnidi a, w'ani so kyene wo. Ɛyɛ zaa. Ɛne ne deɛ no nso bɛtɔɔ mu sɛ pa. Ɛyɛ zaa, dabi, ɔne no ammɛtɔm. Deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ, ɔka kyerɛɛ no, enti ɔte hwee no na ɔse, ei, ɛnneɛ ɛbɛyɛ deɛ ɔka na. Hwɛ, maame ka asɛm bi nkyerɛ wo, there is a power of thought. ɛna ayi bia na metie mhm. meka the power of thought mm. deɛ yɛsusu wɔ yɛadwene mu ɛne na yɛdwene ho mm. power thought are the pictures of mind ma menkyerɛ mu ye mm. thought mm-hmm. are the pictures of mind akua wahu sɛ mind a okay now meka kyerɛ wo sɛ baabi a yɛ studio yi wɔ yi mm-hmm. woba ha noma na agye tu woba bɛhu saman maka kyerɛ na bɛyɛ pictures of your mind ɛnti sɛ wopie na obi hyɛ atadeɛ white a bɛka sɛ dɛn That is it. Yɛtaa ka koraa. That is it. Ɔmo nsua deɛ. Ɔmo ɔmo gifti ɔnsua deɛ. Ɛyɛ mi ya. Mm, Almost ten thousand dollars. But ɛkò yɛ mi sɛ gifti bɔ sɛ. Oh. Yɛ wia a ɔde ɔnfrɛ. Ɛkwan biara so sɔfo ni yɛ bɛ tena di ni sika di ama no. Ɔnfa sika ni ni da. Ɛnyɛ wo ho, Gift tie, ɛnyɛ wo ho na ɔde bɛhwɛ ne maame, ɛnyɛ wo ho na ɔde bɛhwɛ ne yere. Adeɛ ɛyɛ me ya ne sɛ, sɔfo no with all these things, na ɔwɔ yere. Ɔwɔ yere, ɔwɔ yere, wɔ mma. Ohwini sɔfo, ɔnyɛ sɔfo, wagye me. Sɛ ɔnni yere koraa a, nka me deɛ mɛmfa no sɛ mo mmienu na mokɔ hyehyɛɛ mo ho. But wowɔ yere, wode wo yere asi nkyɛn ɛna wodaadaa obi, obi de bi bɛdi ne mma. Sɛ ɔwɔ ba, yɛmfa nna ne ba wɔ ne nkyɛn, obi de bi bɛdi no. Na obi de bi bɛdi no. Na fa nneɛma kɔ a wasa akɔtete wɔ ne ne ah, maame ne nua mu nyinaa. Oh, oh, adeɛ kura yɛ mmoa no sɛ wɔse ɔkɔ me maame hɔ a mm. na wasa abɔ bɛsi afiri me maame nsɛm me maame sɛ ah gifty na abapa wɔ yɛ a ɔso bɛware ni ɛbɛyɛ yie na ɔdi n'akyi ɛne na ma ohun ne sɛ ɔde aduro bi na ayɛ dɛ bɛyi ayɛ gift no wasafa no mm. wɔn nso ɔsi sɔfo bi ka kyerɛ ne sɛ ah. ɔbɛ sɔfo bi gye wo sika di ɔsɔ obi gye wo sika di ɔsɔ obi gye wo sika di. Wɔayɛ wo biribi. Wɔayɛ wo biribi, ɔgye wo sika di. Gift si gye sɛ wanka na ne ho wusu sɛ gigigigigigigigigigi. Ah! Nti adwuma a ɔyɛ biara ba sɔfo yi bɔtɔm. Wote, ɔse deɛ wɔde brɛ ne month bɛdie no, ɔde didi awura n'anum no, ɛyɛ different o. A ɔka ne nyinaa, wɔse ɔbrɛ ne sika na wasan abrɛ de chop money, ebia two hundred dollars anaa hundred dollars for your chop money. Hwɛ, Nyankopɔn, ɔhu sɔfo no mmɔbɔ. Amen. Jɔnmaafo, Nyankopɔn, wɔn hu mmɔbɔ. Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Ɛnyɛ sɛ ɔkatam krɔso de too kɔn mu. Mm. Yesu nankasa owuiɛ no, asɛnnua no wansoa bi. Na krɔso na ɛdaa kɔn mu na ɛbɛyɛ dɛn? Isi, Yesu nankasa ɔbɛwuiɛ no, wo wonim no. Wonyɛ Jewni. Nyame adom bi na adom ɛna aba wiase. Onim, mm. adeɛ a meyɛ ne sɛ, mm-hmm. Ɛnɛ asɔfoɔ bebree atete wɔn tɛkrɛma so. Mm. Asɔfoɔ bebree Nyankopɔn so hmm. ne tumi asa hmm. a gye sɔm kɔgye aduro. Wɔbrɛ hwɛ atwa a maame kasa mi kyerɛ wo. Wopɛ sɛ wotumi yɛ nsɛnkyerɛnne wɔ asɔndɛn mu a spend more than three four hours ɛwɔ nkotodwe anim anɔpa ana ahomakye hmm. anɔpa wode just two minutes ɛbɛ kila ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛ ma nsɛnkyerɛnne asi. wɔn nsua kyerɛsɛm ɛna dabi a yabababa ah, yabababa oh. yabababa yabababa adeɛ nkwasi asɛm sɛ nkoa ɛna na ɔde ne nam ɛka ne sɛ ɛɛ asase ne so obi di ɛ hwɛ wunim last time bi kɔ baabi wɔn nso nam de taa wɔ agom kɔn mu ah. na wɔn kuta poma bi ah. yabababa yabababa wubusa asɛ deɛ ɔka na asɛ kyɛ sɛ a wɔsɛ nkonkoro kasa what do you mean Bible sɛ honhom na ɛwɔ me mu no ɛne honhom na mene ne kasa no ɛte enti ɛwɔ sɛ wote kasa no a woka no ase ɔmo nte aseɛ yabababa yababa azaa ne gyimie gyimi sɛm sɔfo gyimi wagyimi ɛne herɛ bɔbɔbɔbɔ kwasiasɛm koraa na ɔdi no bible sɛ deɛ ɔsɛ kwasia no mfama no sɔfo no ɔyɛ kwasia kwasiasɛm na ɔdi no baabi a ɔde sika no afa efie no a wasi no the mm. best thing ne sɛ ɔbɛ refund girl ne sika ma no complete anyɛ saa ne fie na ɔtem wɔ akra hɔ no mm. ɔbɛnu ne ho ɔbɛnu ne ho baabi a ɔte wɔ akra hɔ no mm. ɔbɛnu ne ho eh, adɛn adɛn na wode wondwene ne ho koraa kakra sɛ o oh, wei deɛ ɔyɛ ɔbaa ɔbaa sika o madi kakra a memfa kakra nyɛ biribi ma no oh. baako no deɛ ɛna wontie asase no afei na mekɔkɔtɔ a asase no ba apira. Akua onim na ɔkasa ma sɛdeɛ na mayɛ din na mehwɛ no. Yɛpɛ sɛ yɛtie n'anim asɛm. Ɛbɛgye ne nsɛm. Mm. Onim baabi ɔde afa. Mm. Kuro bi wɔ a kuro bi toa so. Ɔnhyɛ ne so. Kuro bi wɔ a kuro bi toa so. Ɔntumi mfa obi sika ni da. Saa sika wei, ɔntumi mfa nni da. Sɛdeɛ ɛte biara, dollars na wasɛnde ama wo, wɔse wei, metwɔtwɔ kakra, wɔse bɛɛ 50 million, ɔtɔ wei sɛi, sika ɔsɛnde ma wo, bɛɛ 5,000 dollars. Ɔbɛkyɛke ne nyinara, sɔfo no nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛtua. Da biara meka, ɔnyɛ, hwɛ, sɔfo yɛ title kɛkɛ. Mm, Yɛka sɛ din sɔfo, ɛyɛ title. Tiɛnie, ɛyɛ title. yɛka sɛ sɔfo a mm. ɛyɛ dini title kɛkɛ ɛyɛ title eti mo ma mo ani na hɔ wɔn a mo hwɛ yɛn mm. ɛwɔ spiritus tv mo ma mo ani na hɔ mo a mo hwɛ wɔ facebook ɛne other networks no mo ma mo ani na hɔ mm. ɛnyɛ hyɛnhyɛn nyinaa ɛna ɛyɛ sika saa facebook yi so nneɛma basaa nko na ɛkɔ so nneɛma basaa adan. yɛn kwan no yɛdi wɔn akyi a. Deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, Sɔfo John Mafo a ne nɔmba ɛwɔ ha sei, momfrɛ no nka nkyerɛ no sɛ n'asɛm na yɛka wɔ Spiritus TV. Enti ɔnyɛ n'adwene sɛ lady no sika no ɔbɛtua. Bio, yɛde nneɛma maa no sɛ ɔmfa nkɔma ne maame hɔ. Yɛanka nkyerɛ no sɛ ɔnkɔka awaresɛm wɔ abragɛɛ no nyɛ aware. Saa nneɛma no nyinaa no, wanyɛ n'adwene sɛ nnaadaa no Sɛ ɔmpɛ sɛ n'asɔndam hɔ nneɛma bɛtɔ hɔ basabasa bɛsi hɔ a, wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔde gaa ne sika bɛma no. Yɛmpɛ sɛ mekaa no no. Piao, piao, piao. Mekɔe ma menkyerɛ Asante Famre, na menkyerɛ wɔn a wɔhwɛɛ wɔ Spiritus TV nyinaa, na mefa kwanya wei sei nso nkyerɛ wɔn a wɔhwɛɛ wɔ aburokyerɛ nyinaa. Yɛde kan aka biribi ato akyerɛ mo sɛ, na ɔtwe sɛ nnɛ mm. yɛbɛkasa fa ɔdɔ ho wo a wopɛ ekunu mhm. wo a wopɛ ɛyere wo a awareɛ mu ayɛ biribi basaa bi asɛ yɛka so mu ma wɔ nɔmba baako pɛ ɛna wobɛfrɛ 055 055 36 36 72 72 173 173 nɔmba baako pɛ nɔmba baako pɛ obiara ma nɔmba biara hwɛ yi o mesrɛ wo nɔmba baako pɛ ɛna sɛ mo hyia nso na yɛ connect mo a mo nyɛ very careful ma mo nkɔyɛ ayi wokɔyɛ ayi na sɛ ɛte ka ɔsoma mfrɛ yɛn kasɛ sɔfo na wadaadaa yɛn to bo ase yɛnkɔfa na na madi kaka no yɛnkɔfa abɔ apɔnkye mfiri abɔnten fa ne ma edin edin hɔ no a mmarima gu hɔ. mesrɛ wo mm. nɔmba no bio 055 055 36 36 72 72 173 173 ɛhaw biara so ɛhaw biara ɛhaw ɛyɛ honhom mu haw ɛyɛ honam mu haw obi na esisiw so obi na abu bukata obi ne wa wo ɔnhwɛ wo ba anaasɛ biribi biara o de ɛmoma ne sɛ ɔbɛfrɛ saa nɔmba no egu ayi na ase screen so ɛna egu hɔnom no bɔ mmɔden sɛ ɔbɛfrɛ saa nɔmba no yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ ɛɛ abakua ɛɛ papa no sɔfo no ama me bu afu. mehwɛ ɛnɛ mehwɛ ɛnɛ vim na. me bu afu kɔsi sɛ ɛdin sɔfo. ahu wo deɛ fa wo deɛ nfa nto nkyɛn anka usu ɛne wo ban ɛnsɛ sɛ wei na woyɛ ɛnyɛ azan wei hwɛ dɛ bi a meka wɔn a nom tutu botom profasa hindus ɛne saafo no nyinaa no sɛ sɛ wɔn de. bible akata so ɛna wɔn de kootu akata so ɛna wɔn de cross oyɛ oyɛ asɔfo no ɛɛ adam sɛ asɔfo no to ɔma mi hwɛ ne cross ɛda ne kɔn mu hwɛ cross bi ɛda ne kɔn mu na ɛkyɛ sɛ wahwɛ cross kakraka bi paa ɛda asɔfo ne kɔn mu a wakɔ gyina ɛde sɛ ɛɛ asase no so yabababa yabababa adeɛ bi a ɛnfɛ sika mɛ bi a you see azan kɔnɔ. 419 ɛnkran deɛ ɔmu gu hɔ o kyɛ ɛnkran asɔfoɔ no ah. woyi kakraa bi ɛnyɛ me na mefrɛ wɔ m o uh-huh. nyankopɔn frɛ asɔfoɔ no wɔ hɔ ɛna ɔma ɔma afrɛ ɔmo ho asɔfoɔ no nso wɔ hɔ ah, ɛna ɔmo nso ɔma akɔgye nneɛma ɛde za nkurɔfoɔ na akua ma menka wei mm. ntwatoɔ mm. nnipa som yɛ ne dɛ dodo mm. ka biribi kyerɛ me ka biribi kyerɛ me dɔɔso sɔfo deɛ na wohu yɛ ɛdɔɔso tɔm ohunu wo Ama. Ohunu wo. Hwɛ cross ɔda ne kɔn mu. Ɔpɛ kwan yi ɔbɛfa so ɔbɛsisi. Hwɛ cross ɔda ne kɔn mu. Adan. Ohunu wo. Akua maame nfa si ya. Ɛnɛ ɛnɛ ɛyi so ka wɔsi wɔsi ti dodo wɔsi ah! ti dodo. Wɔsi ti dodo mi bɔ maame sa ne ka. Ah, Adams Adams o de baabi a wɔbɔ mpa yɛ ɔkɔ asase no so no hwehwɛ na fa to so na ɔmu ntie. Hwehwɛ ɛna ɔhɔ no fa to so fa to so na ɔntie mo de ɛtefo mu ntie.